Ýyldyzlarymyz bu günler näme edýärler? Mekan Şalmedowdan sahna arkalary. Iň gorkuly zat abraý ýitirmek. Şu abraý bilen jan saglyk bolsa adamda gorky bolanok-da. Gülälek Hezretgulyýewadan gyzgyn jogaplar. Ýetmiş bäş prosenti wagtyň çagalara sarp edilýär, galan ýigrimi bäşem şuny ýaly bolgusyz iş. Şeref. Pälwan Muhypdan Şamyrat Orazowa ýüzlenme. Hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýegşenme sowadynda. Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowadynyň adyndan ähliňize salam! Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň! Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yza galdyrdy. Geçen hepde sungat äleminde näme täzelikler bolduka? Azat Dönmezowdan deňiz kenarynda

Ýürek ýada daýdymy? Özüň ýöre sögüşeriň hasabyny Ýüregimini ýadady Kalby meniň ýaraly Bozasym gelýär ýadymy Indiki täzelik Amon Music-dan Amon Music

Köşeşemok indi. Abadan Halmedowadan Insta aýdymy örän reňklije klip bolupdyr.

Gyzykly soraglar hem-de sahna arkalary. Geçen günlerimizde ýaş aýdymçy Didar Gutlyýewiň täze klipiniň backstejine myhman bolduk we gyzykly pursatlary siziň üçin şekile geçirdik. Ýaş ýyldyzymyza klipden soňra şeýle sowallar berdik, Bu günler media ulgamynda Nämeler görýäňiz? Jay Balviniň aýdymlaryny diňleýän, kliplerini görýän. Mümkinçilik bolsa, näme bilen, nämeni garyp iýip görmek islärdiňiz? Garyp iýmek? Eý, hemme-de özi gowy-a, garymak gerek däl-de. Kokteýl etseň-ä bolýa. Ýyldyzyňyz näme? Strlets. A siz goroskoplara ynanýaňyzmy? Hawa. Okaýanym kitap okaýan şo wagta. Iş prosesinizin kyn ýeri barmy? Oba söz ýazmak kyn. Sözleri özüňiz ýazýaňyzmy? Aý oglanlar bilen bile ýazýas soňam. Şu wagta çenli alan iň gowy sowgadyňyz näme? Maşyn. A kimden sowgat? Kakamdan. Durmuşda iň köp näme isleýäňiz? Iň köp işimde şo. Üstünlige ýetmek isleýän. Özüňizde halamaýan häsiýetiňiz näme? Ynjyklygymy halamok. Ondan sabyrsyzlygymy halamok. Boldy. Geçen günlerimizde Mekan Şalmedowyň täze klipiniň backstage'ine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Ol gün ol ýerde Pälwan Muhyýewem bar eken. Pälwan Muhyýew klipde Alyp baryjynyň roluny oýnaýar eken. Klip wagtynda Pälwan Muhyýewe şeýle sowallar berdik, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Bu günler edil şu bada özüň görşüň ýaly nesip edenden Mekan Şalmedowyň şol gowy görlen iki seriýaly klibiniň üçünji seriýasy Gülälek Hezretgulyýewanyň režissýorlyk etmeginde Çilide galada sýomka edýär. Ýadymyzda bolsa, Geçen bölümimizde Şamyrat Meniň durmuşym kino bolsa baş rolda Will Smidiň oýnamagyny islärdim diýipdi. A siz bolsa geçen bölümlerimizde Will Smidiň keşbini ýerine ýetirmek isleýäniňizi aýdypdyňyz. Eger Şamyradyň durmuşy kino geçirilse, Şamyradyň keşbinde oýnardyňyzmy? Ýok, oýnamazdym. Sebäbi Şamyradyň özi islänokam meniň rolunda oýnasyn. Ýakyn biriniň size aýdan iň gowy sözi? Bu wagyt biziň üçin iň gowy lukman şonuň üçin ýaşaberiň gowy lukman. Nowruz. Sagbol dost. Siziň pikiriňizçe iň owadan düşen suratyňyz haýsy? Instagram profilimde edil häzirki däl-de mundan öňki duran suratym bardy üns beren bolsaňyz babyçka duran suratym bardy şo lentamda-da şo prikrepis edilen bolmaly hatýa kaştysy gowy däl şo suratyň gowy däl Täze ýyl agşamyna Aşgabat moluňam ýaňy açylan wagtlary elim şeýdip durdymy bilemok öza smokingde düşen suratym birinji duran bolmagym mümkin şoň. Ýadyma düşenok instagramda anatomy. Işiňiziň iň kyn tarapy näme? Giň bolmaly. Dos. Kyn, giň bolmaly. Sebäbi göz öňüňe getir. Menä esasy toýuň alyp barçysy diýip tanaýarlar. Bir toýda mysal üçin minimum üç ýüz adam bolýar-da, maksimum müň adam, minimum üç ýüz adam. E şol üç ýüz adamyň hemmesiniňem dilini tapmak aňsat däl. Giň bolmaly. Bir zat alaňyzda Görküne seretýäňizmi ýa rahatlygyna? Eý, birinji bilen-ä görküne seredýän, mysal üçin, onuň ikinji nobatda rahatlygyna, sebäbi şu balak rahat däl şu wagt maňa, birhili pritalnyrak bolýun, men azajyk giňräk geýmäni gowy görýän, ýöne obstoýatsnostýa şony talap edýär, şonuň üçinem şony geýmeli-dä. Sok goýdum-a men Instagrama rilsleri. Şoň ahwaty iki ýüz segsen müň göz öňüne gelýärmi? Bu klipiň baş režissýory Gülälek Hezretgulyýewa. Klip pursadynda Gülälek Hezretgulyýewa bilen gyzgyn söhbetdeşlikde şeýle sowallar berdik, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Elli üç gradus yssydamy? Näme işläp ýörsüň diýýäňmi? Adamlary gününe goýman. Çölde, galada. Öň bir klip düşürdik. Mena kino diýesim gelýär. Mekan Şalmetowyň iki sany aýdymyny we Instagramda umuman internetde ahwaty gaty uly boldy. Köp adam gowy gördi. Her näme soň happy end bolup gutarar da diýip ýazylan kommentariýalar kän. Şoň üçin muşdaklaryň, podpisçikleriň islegini nazarda tutup, şu klibiň yzyny happy end edip gutarmagy niýet etdik we jemleýji klipi düşürýäs. Garaz serial diýseň hem bolýa. Pikir siziňkimi? Ideýa aslynda Mekan Şalmetowyň bir häsiýeti bar. Şu ýigit Bir iş edende çemeleşýär we şol işiň aňrybaş bolmagyny isleýär. Edilen işiň manyly bolmagyny gazanýar. Onuň mekanyle işlemek priýatno. Ýene bir ýigit bar, olam pälwan. Şularla işlemek ýakymyl. Sungaty söýýän oglanlar bar. Esasy bellemeli zat, klipiň gözelligini kim görýär, kim döredýär, ol operatoryň gözi bile görülýär. Mergen klipmeýker şul oglanyň režissura ukyby, operatorçylyk ussatlygyna söz ýok. Zehinli oglan, ukyply oglan. Menem bu ýerde bir kömekçi ýaly bir zat. Aslynda Mergen režissýor. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz. Ortaça tertip, aslynda meň günümiň ýetmiş bäş prosendi wagtymyň çagalara sarp edilýär. Üç oglum bar, biram sygrym bar diýende. Ondan ejem bilen kakamam tüweleme 65 ýaşynda, ikisem hajy. Şonuň üçin olary goşsaň öýümde 5 sany çaga bar diýen ýaly we esasy wagtym şolara sarp edilýär. Mysal üçin ýönekeýje sorag, oglum, eje sen piçe bişirip bilýäňmi diýip bilýär we şo gün maňa piçe bişirdýär hökman. Ýa-da eje sen damaş limonad ýasap bilýäňmi diýýär we şo gün limonad ýasamasaň öýden çykma ýok. Şu wagt hem sýomka edip durun, ýöne baş ekede çagalar suwa düşüp ýör we şolara nahar zakaz etdim, sýomka elimi iki aralykda ylgap ýörün. Ýetmiş bäş prosenti wagtyňy çagalara sarp edilýär, galan ýigrimi bäşem şun ýaly bolgusyz işlere. Kakam şeý diýýär, internetde edilen hemme zada bolgusyz diýýär, menem şony nazarda tutup diýdim. Ters düşünmän görüň. Kino film görmäni halaýaňyzmy? Multfilm görýän. Däli Disneýiň hemme multiklaryny gördüm we multfilmleriň içinden Taýna Koko. Gaty manyly film. Moana, Duşa, Oskar alan multfilm. Bolşa multfilm görýän, ýöne soňky gören kinolarymyň içinde dogrusy, ýalan sözlemäýin, kino göremok diýseň hem bor. Seriala hiç haçan göremok. Iň soňky gören multfilmiňiz näme? Ine düýnjik Miniony grwitasiýa gördük. We şo multfilmi döredýän adamlaryň hemişe ellerinden öpeýin diýýän. Manysy boýunça-da, Dünýäsi boýunça-da çagalara kän peýdaly zatlar bar. Özüňizi üç söz bilen aýdyp bilersiňizmi? Umytly, yhlasly, keremli. Umyt, näme bilýäňiz? Yhlasyňam nämedigini bilýäňiz, kerem diýmegem gudrat. Nähili adam bolmakdan gorkýaňyz? Adam däl bolmakdan gorkýan. Iň kyn zat adam bolmak. Çagakaňyz edesiňiz gelip edip bilmedik zadyňyz barmy? Aý ýok men häsiýetim boýunça bir zat edesim gelse şony edýän hökman sygyr sagasym geldimi geçen ýyl sygyr aldym sagdym ene geçen hepdede tamdyra çörek ýapmagy arzuw edýädim petir hamyr ýugurdym we şo çöregi ýapdym kakamam şeýdýä petir çörek on iki manadada ýetenok gyzym satyn alaý diýýädä men şony ýapasym geldi bir zat edesim gelse men edýän şony ýaly häsiýetim bar ýöne bilemok allajan meni söýýän eken Şu arzuwlaryma sygmaýan zat meň ykbalyma sygdy. Mysal üçin, çagakam Parižiň Disneýlendini görmegi arzuw edýärdim we ýigrimi bir ýaşymda men Los-Anželesiň Disneýlendinde boldum. Elbetde, ol gün toý aýdymçysy keşbinde Mekan, Şal, Medo bu günler näme täzelik edýäňiz? Ilki bilen hemmäňize salawmaleýkim janyňyz sag bolsun täze alyp barýan gepleşigiňiz ugruna bolsun Hudaýjan başyňyz dik bolsun. Ynha täzelik görşüňiz ýaly ady dünýä diýip bir täze. Klibiň üstünde önümiň öňünden iki sany başga-da bir klibi bar. Hakyky bir durmuşda bolan wakadan alyp şuň ýaly aýdymlar düzdük. Ine şuňam üçünji seriýasy-da şo. Beýleki iki aýdymda olaň perzendi bolanak. Onnoň Allatagalla berse hemmäz bolýany şu klipde görkezjek bolýas-da. Aýdym aýtmak aňsatmy ýa klip düşürmek? Aýdym aýtmak aňsat klip edeňden. Klip gaty kyn bolýa-da. Klipde o bir ýerini ýaňyşsaň ýene dolanyp gelmeli. Ýok özüň däl-ä sebäp. Giç ýatýaňyzmy ýa ir? Aý, ir ýatjak bolýas, ýöne şunuň özi işgärine hem gije ýatan aga özüňe bagly däl-le, hemme sazandalar gije işleýär, onuň montaž edýänçiler gije işleýär, üstünde durmasaňam iş önenak onuň. Gije ýatyp bolanak-da garaz. Siziň üçin iň gorkuly zat näme? Iň gorkuly zat abraý ýitirmek. Şu abraý bilen jan saglyk bolsa adamda gorky bolanak-da. Bu klipden soň nähili täzeliklere garaşmaly? Klipden soň nesip bolsa bir gowy diskotejny aýdym bar. Ony men täk aýdyp berer, gelersiňiz enjamlap. Ýyldyzlaryň günlük durmuşyndan gyzykly habarlar. Ýyldyzlarymyz bu günler näme edýärler? Elbetde, gyzykly günler. Ýene-de Selbi Tuwakgylyjowadan. Selbi Tuwakgylyjowa.

Yzymdan gal indi saňa wagtym ýok Indi men seni göresim gelenok Diýme maňa hiç zat barhy ýok Ýagşy Goşunow we Myrat Mollaýew Balkanabat toýlarynda.